Presedɔm.
Miawoe zɔ va ke, eye míaɖe mɔ na aƒenɔvi Freya be wòawu akɔa nu. Azɔ aƒenɔvi Freya, e nèle Dɔkta Emmanuel dzi alo Aƒetɔ Giovanni Adesaya? Miawoe zɔ va ke, eye míaɖe mɔ na aƒenɔvi Freya be wòawu akɔa nu. Azɔ aƒenɔvi Freya, e, nèle Dɔkta Emmanuel dzi alo Aƒetɔ Giovanni Adesaya.
Enyo, meva bena nye hã mava da nye akɔa na ŋutsu aɖe si eme kpɔ bena ela na be entreprise sia la yi ŋkɔa. Ŋutsu aɖe si eme kpɔ bena ela te na yi be drɔ̃e la ve me. Ŋutsu aɖe si eme kpɔ bena la te nɔ anyi ye sia yi si entreprise sia la hiã. Ŋutsu aɖe si eme kpɔ bena la te wɔ na ɖe si míwo hã mímate wɔ na adzɔ sia. Menye ŋutsu aɖe si nɔna tsa ɖim anɔ cukaɖa dom na nyɔnuwo o. Esia ta mada nyia kɔa Na amegã Giovanni
enyɔ eh, azɔa míewɔ nyametsotsoa Mɔnukpɔkpɔ gasu aƒetɔ Adesaya si ke míekpɔe. Ɖe sia ta, aƒetɔ Giovanni Adesaya atrɔ zu míaƒe seyiwo.
Akpe na mia dometɔ ɖe sia ɖe ɖe ale si ye mietsɔ miaƒe kakaɖedzi da ɖe dzinye zi ɖeka ke eye medo ŋugbe na mi bena nu sia nu la yi nyuie akpe na mi Akpe, akpe na mi. Akpe na o tɔxɛ ɖe ɖe dziɖuɖu si nèna ma ta. Ee, nenye abebi. Do ŋkɔ esi mese nyawo katã. Meke do dɔmedzoe ale gbegbe. Gake esime nègblɔ nam be nafefe ko wònyea, meva dze eme. Ee, ɖe kpe ɖea, edzi le nye dzɔm ale gbegbe ɖe míabe ŋkeke sia ta. Akpe na o kaka. Edzi le nye dzɔm ale gbegbe ɖe ŋkeke tɔxɛ sia ta, eye gadzɔ dzi nam be míegale du le afi sia. Azɔa ele be míayi ɖe míaƒe xɔ me, ale bena míakpɔ dzidzɔ ɖe dziɖuɖu nyui sia ta alo mema. Va mídzo, xɔbizuna. Azɔa, nu ka ta mimayi ɖe xɔa me zi ɖeka o? Fi kae mia me vea misusui be yewole yiyim? Nu ka ta míele míaƒe xɔ me yim he wò ŋutɔ nènya be na srɔ̃nye wònye? Giovanni.
Nu ka wònye? Eyi sia esesẽ na mía katã ale gbegbe eye ɖo ŋku be na Celesta si nɔ anyi ɖe afi ma yi hã tsɔ nu tsɔ dzi o. Taflatse, Míedze agbagba sɔgbɔ le ŋkeke siawo me. Megagblẽ nu siawo dome o. Aleke wò ŋutɔ nènye bena ame sia nye ŋkɔnui le afi sia eye Priya ahiãvinyewo nye tso kaka tɔnye ƒe agbenɔɣi? Ao, mi mate ŋu ɖe mɔ naɖeke le va gblẽ dɔ si míedze agbagba wɔa dome o. Eye esia ta Priya Ele nɔ be nàtrɔ yi ɖe aƒe me. Eye mia me vea, mieɖo la nɔ te nu sia le yi sia me. Ee, be mayi ɖe aƒe me. Nɔ te lo, ɖe nèŋlɔ be bena ɖe ta nye mi va le dzidzɔ kpɔm le afi sia? Hã? Ee, nènya nu si ya, nye hã meli, eye kpɔe gbɔ be na dze agbagba naɖɔ nufluflu sia ɖo, ne menyo oa, megadza trɔ kpɔm gbeɖe o. Ɛ̃, elabena nyemate ŋu kpe nu si ye ame aɖe le dzidzim la wɔ kplim le afi sia dzi o. Eye nyemenya egakame kple ɣeyiɣi si mava nɔ dzo kple ŋutsu si nenye tɔnye. Anyo nɔ tsɔwo bena nàɖɔ kuxi sia ɖo taflatsɛ na mi. Medo taflatsɛ lo. Mele be nàtsɔ nu sia veviɖe o.
Oh, baby, leke ne fɔn ɖo? Meƒle nu sia gbɔ na wò. Baby Nu kae nye kuhea? Ne ke le nu kom nyuie ŋdi sia hafi medzo, gake nu ka ta medo wò zɔ teti nam? Esi ye megbɔ he nu kae nye kuhea ɖe nàte ŋu ƒo nu namea?
mekpɔe be na nedzina la kɔ ɖokui o eye nedzena ɖokui o nu neyi ɖe dzi gave le dzu kple ɖetugbui me si na nedze kuxi me nu si mewɔ na wa nyemedzi be akpedada ɖeke tso gbɔ Enyo, Mawu le nu ɖe sia ɖe kpɔm, eye meka ɖe edzi bena dzilawo yi nugbea wɔwɔ le dzidzɔ kpɔm. Mewɔ tɔnye gomea vɔ. Nàte ŋu gblẽ dome nɛ nenye bena wò ŋutɔ nèdia. Ɖoto,
Baby, menye nu si susu nèliae o. Meyi ɖe enu sia dzi nenema ale bena Matsɔ kpɔ dziɖuɖu le akɔ sia me, eye nu si nela ve me eve me, ale si nɔ la ya. Eyi vɔ edzi dzɔm ɖe nu o. Ɛ? Ka ɖe dzinye melɔ̃ o ɖeka pɛ gbakple nye dzi. Nyemagalɔ̃ ame bu o. Melɔ̃ ale gbegbe bena nu ɖe sia ɖe si ye mawɔ ɖo ɖa gbɔwò ela nye nu si la dɔna dzi na wò. Gã ɖe dzinye nesia. Azɔ nu sia tae nèhlɔ̃ ŋkume nenema wòtrɔ sia, taflatse ele be nàko nu. Gã ɖe dzinye, naneke ŋutɔ manye kohe na nye gbakple o. Menyae bena wòe la te ŋu kpe ɖe nunye ye nèkpɔe ɖa. Nesia, ele bena nàɖe susu ɖe sia ɖe si nye susu baɖa ɖa eye míanɔ agbea le dzidzɔ me. Ee, ele be nàdze eme. Ee, dze eme. Azɔa, xɔ nu si eme ƒle na wa. Ewo, ame ka? Ɖe si le nya nunye. Hehehe, bebi nye. Ekpɔ ɖe si le nya nu nye lo. Melɔ ŋutɔ lo ɛ. Wotɔ ɖe ɖe be ɖetugbui ale gbegbe eye melɔ o. Melɔ ŋutɔ. Bebi nye lɔ lɔa. Emɔ na makpɔ nu si ene gbɔ va ɖa. Eya megbɔ na maɖɔli nu le xɔ me. Ebebi nye lɔ lɔ la.
Hey, you know, you even for Ezekiel.
Medo gbe, aleke nèfɔ ɖo? Nyuie, ne sɔ gbedzadzɔ yi dɔmea, gane ne ƒo. Gatɔ kple afɛ nye ma. Ah, ewɔ ko be mi mlɔ anyi kabe ene. Eh, meɖo dɔ sɔgbɔ la vɛ wɔ le biro. Esia ta ame ɖola nɔ afi ma dze ŋkɔ na ame gbogbo aɖewo.
Enyo, gake medo dzesi nu ɖeka. Nu ka wònye? Mi medo gbe ɖe o. Ŋkeke nyuie ɖe sia ɖe dzena egɔme kple Mawu va na míado gbe ɖa.

Amen.
Baby nye. Hey, ji nye.
Meto nɔ be nɔ te nye yɔyɔ be na ji ɛn sia. Ee, woya taflatsɛ taflatsɛ taflatsɛ ji nye. O ezɔn. Aleke ne fɔ ɖo? Ewu ezɔ.
Enyɔ me me ƒle nu sia na o. O akpe na o. Ewa o eh nu ti kɔ na.
Ee enyɔ akpe na o. Aye ɖe sia ta metsɔ nu tɔxɛ aɖe da ɖi na o.
Nèka ɖe nya si gblɔ nèlia dzea? A ah, nyateƒe gblɔm le. Meɖa nuɖuɖu vivi tɔxɛ aɖe da ɖi na o. Ele dzodoƒea. Nèka ɖe dzea?
Nyateƒe gblɔm le.
Enyɔ.
Ema yi ɖe xɔme ma ɖɔli nu. Ɣeyiɣie ma ve dze agbagba makpɔ be mate ŋu ɖu nu sia ma. Enyo akpe ɖe nunana ta. Eo, megawɔ nu sia o. Nu si gome ye nye be megayɔm be dzi ko o. Èyɔm be lɔlɔ̃a. E, dzi nye ye nenye.

Nu kae wònye mele anyi mlɔgea ɛ? Ee,
ao naɖeke o. Zã ɖea koe medzo le wo xɔa me. Ee, afi ka yim nèle? Eh, megagblɔ nam be na yegbɔna nye xɔ me. Ee, eh, nɔte, nu ka tae medzo ti zi ɖeka? Ee, eh,
meva gake mebia tso gbɔnye be na manɔ afi mɔ ɖe.
Ne megblɔ elabena nyemedi la zi na ɖeke ɖe dzi o. Ee, enyo.
ele bena nye ŋutɔ makpe ɖe nu o hɛn makplɔ tsɔ yi ɖe xɔa me hɛn ne sia. Eh, nu ka kom nèle? Ɖe naɖe le mo na ma, eh? Ah, naɖe ko. Eh, ɖe koe mele susum be na o ɖeka mete mla ɖe wò xɔ me la lɔdɔ mo. Nu sia koe le kokoe ɖi na. Ah, ah, nɔ te nu sia lo, eh? Bo kpɔ be na, eh, kpɔ ɖokoe dzi lo bebi. Eh, ɖe ko hɛ ɖe lia.
Eh, naɖe ko. Eh, medzi la mla nyi, ɖe mo na ma mla nyi. Enyɔ ehe na makpe ɖe nuwò. Mekã ɖe edzi be na yeate ŋkɔkɔ ma. Enyɔ megbɔna. Ee, nɔte, nɔte maɖe nye afɔkpawo.
Ee, enyɔ makɔkɔ o. Ee, ee.
Baby, ne kpe lo, ee, ee,
ee, taflatɛ lo.

Giovanni, ewo. Nyateƒea. Mekpɔ nu si tae mele nye yɔyɔ tsɔm o eye mele mesaje ŋuti ɖo nam o. Nèle afi sia le dzidzɔ kpɔm kple movitɔ sia, ɖetugbui ƒoɖi ʋeʋẽ sia. Aleke nàte ŋu ame ade dugbe srɔ̃nye nu? Nyateƒe gblɔm nèlea? Ẽ, nɔ te. Nenemae nèdze aɖo eteƒe na le nu siwo katã mewɔ nɔ vɔ megbea?
Ɖo tom. Wawawa wònɔ te. Ee, nènya. Menyae bena madze agbagba akpɔ naɖe koko o. Menyae bena naɖe koko le dzɔdzɔm. Nu sia te eme wòtsia tiam bena nye ŋutɔ mava kpɔ. Wova ni ewua, ewua. Wue yi ɖe edzi le nye blem kpakple ɖetugbui ƒe ŋue sia. Priya, tafla tse ele be. Nàkpɔ wò nuƒoƒoa gbɔ nyuie. Afi sia menye nɔƒo o, eye ɖetugbui sia eye kpe ɖe nunyenye agbea katã. Ɖe sia ta ɛ ele be nàdo dzesi enu si ye mate ŋu wɔa eye wòwɔna wɔa nu si ko nènya nya zãga awɔ nu aɖewo menya nu ɖadɔ menya ale si wokplɔna xɔmo nu ka nèdi be mawɔ kple ye. Wò ŋutɔ nènye bena nu si nènye nu nyuie koe medzi nana o. Azɔ aleke nàva nɔ nya sia gblɔm nam ɖo? Ao nɔte, medzi na nyuie nam o. Zi nenie nèƒlena nu va ɖana le aƒe sia me bena maɖu na ye? He zi nenie nèkplɔna exɔ me nam? Zi nenie nèléna be nam? He ɖeke nèkpɔna gbɔnye ɖo? nu si koe nènye nye bena etsɔ miliɔn atɔ̃ na tsɔ miliɔn ade na mexɔna gã ɖe kotoku alɔfadzio gake miliɔn ko nèbiɔna ɣesiaɣi Nu ka nèdi be mawɔ gbã kple Bebi, nya ka gblɔ nèle? Ele nɔ be nanɔ nye sia gblɔ nam o. Ee, ɖe ee nɔ te lo. Giovanni, nya ka ŋutɔ tutu wònye gblɔ nèle? Ɖe nèŋlɔ be bena ɖe ta nye nèle afi mɛ gbea ɖoa? Ɖe nènya? Ao, megagblɔ nya ma o. Eye nye ame si nekpe ɖe ŋunye metrɔ, eye meƒo nu na dukɔa, eye dukɔ da akɔ nam. Akɔ si woda wò hã nèle akɔdalɔ dome ye nèva da akɔ. Esia mekpɔ wɔ be wòe na meɖu dzi o, eme ne kɔ nɔ nyuie. Taflatse he nu si le afi sia ekpe wo ŋku nɔ dro. Eh, baby, baby, baby, eh, kpɔ ɖa, medo taflatse ne sia. Nenye be na aɖa nu adra aƒeme ɖo ya, mate ŋu kple alo míate ŋu dzi ame aɖe wòanɔ mía gbɔ le aƒea me Anɔ nu sia wɔm na mí, nèse nya. Ɖo to, nye menye eŋu dzraɖo le o. Eŋua egblẽ taflatse, dzia gbede aɖe nɛ. Ebu le afi sia na yeme be mama. Bebie, nu sia la va vɔ o, nu sia la vɔ o. Eye wò ya, matrɔ va kpɔ gbɔ o. Enu si nèwɔ la va fo o.
German esia.
Celesta, nu ka wònye wɔm nèle ma? Nu ka tae nya siawa nèle wlɔm do mele gblɔm nam o? Ẽ? Medo taflatsɛ, dagã. Medo taflatsɛ. Menya ale sie nèdona dɔmedzoe ɖo. Ke nɔ vɔvɔ̃m bena nàva gblẽ nu sia dome. Aa, Giovanni le nye yɔm. Nènya nu si tae wole nye yɔm ɖoa? Nyemenye o. Nyemeɖo susu aɖeke o. Ee, enyo, nènya nu si ya. Wòe nɔ ka me? Mègatso yɔyɔ o. Nyemekpɔ ŋu enu o. Matsɔe be yɔyɔa. Alo, Giovanni. Dafla dze gã ɖe na wò ɖe nu siwo katã nedzɔ ta, gake medi bena nenye be nèɖo gamea nèva. Ao, nyemegbɔnɔ. Dafla dze gã ɖe, ele bena nàdi eyi kpui aɖe nava makplɔ nya ɖe na wò. Enyo, mava.
Ee, ele nye ve ŋutɔ bena nyemegblɔ nya siawo na dada nye o, elabena ɖe yi be agbenɔnɔ tae. Gake nènya nu si ya? Egakpɔtɔ nye dadanye. Mèse egɔme. Gake nèkpɔa? Le agbea mea, yia ɖo yia, nèɖola va wɔna nyametsotso ɖo wò ɖeka ƒe. Wò ɖeka koe la wɔna nu sia. Mekpɔe bena nu siae le vevi ɖe. Enyo, na míanɔ te kpɔ woava. eye míakpɔ nya si gblɔ ge wolea?
Oh. Ee, dada nye ame ka nye dada wa? Meɖe kuku nɔ, nyemenye dada o. Nedzro ma le gbegbe. Ame ka dzro medo tafla tsɛ. Ee, meɖe kuku ɖe asi le nunye mavɔ. Hei, nyɔnu nyakpɔa, nèle afi sia. Beki, Beki, ɖe nève xɔ gavi sue ma. Hei, nya ka gblɔ nèle? Menye gavi aɖe ye olo. Aleke wɔ gama la va va kɔnti dzi na eye nye manyɔ ta gbɔdzoku na ma? Ee, kpɔ ɖa, zi gbãtɔ si ye gama ɖo nye kɔnti dzia, esi wòva nye kɔnta dzia va gbam. Nye dzi ʋã zi ɖeka, metrɔ nu ɖe sia ɖe, metrɔ nye nɔnɔme eye wò ŋutɔ kpɔm ɖa. Ee, Mawu neyra wò na nu sia nu la yinɔ nyuie. Wòe zɔ va. Akpe na wò. Ee, mebena ɖe. Ame kae manye, ame kae maganye? Ee, metrɔ nu ɖe sia ɖe, metrɔ nu ɖe sia ɖe. Hei, wòe amegaƒo nu ɖo ɖa molo. Nye medzi la va gblɔ nya ɖeke ɖo ɖa gbɔ o. Ɛhɛn, meɖe kuku. Ee, afi ka nɔviwòa ɖe?
Eh, tɔnyewo meva ŋkuwo me eye medzi bena mawɔ biabia tɔxɛ aɖe na wò tso kaka nye dzi me eye mehiã nuɖoɖo tɔxɛ tso wò hã gbɔ o Esia mekpɔ nu tɔxɛ aɖe ta ye. Ɛ taflatse gã ɖe. Ewoe nye ɛ kesinɔnu nyuie kekeake na eye nye mate ŋu ɖia si o. Ɛ na ge le asi nye o. Ɛ taflatse gã ɖe.
Hey!

Ee, nu ka nu kae nye nu sia o? Nye hã nyemenyɔ loo, mate ŋu ɖe gɔme.
Enyɔ yi ɖe dzi.
Esi me me ɖe kɔndzia le ŋkeke ma dzia, mese veve ale gbegbe. Edzi gbã nam ale gbegbe. eye mewɔ biabia na ɖokuinye nenye be ɖe wòdzo kua ɖe. Eye va ne yi neni ye mado gbe ɖa be na preya nedzo ɖa le wòagbea me. Esia ta mewɔ ƒoƒo sia ɖe kple ɖɔkta. Eye meva ƒo nu kple Celesta le ŋkeke ve megbe. Eye mía katã míeda asi ɖe nu sia dzi bena ame aɖeke manye bena ele ate ŋu tsi te agazɔ azɔli o. Míeda asi ɖe edzi bena míana ame sia ame la xɔ edzi se bena magate zɔ gbeɖe kple eƒe afɔwo o. Ɛ̃. nukata ɛ nukata ame kɛ dɔ ame kɛ dɔ awɔ awɔ o nuka.
ɛ elabena medzi bena trɔtrɔ gã aɖe nege ɖe wò agbea me medzi bena nàtsɔ nya ɖe ɖokuiwò nu bena negblẽ ɖetugbui aɖe be drɔ̃e wo dome nɛ medzi bena nu sia nenɔ wò tsaka ɖe nu nate ŋu trɔ Na magblɔ nɔ bena Becky metsɔ video aɖeke ɖo ɖe o. Ehɛ, megblɔe gake wòe meka ɖe dzinye o. Megblɔ nya sia, nyee wɔ nu sia. Ehɛ, elabena menyae bena esia la na bena nàɖo afɔku me eye nàbu wò ɖoƒe le adzɔa me. Gake Nye me vɛ mi da si ɖe dzi bena yewoanɔ kadodo kpayo aɖe me. Fraya eɖi asi le woagbea nu eye nèxɔ ɖoƒe wa. Medo tafla tsɛ gake esia nyateƒe ŋutɔ ye wònye. Ekema Sele, Sele nye, nènya nu siwo katã gake megblɔe nam o. Ne èkpɔ nyuie, nèkpɔ mo na, eye nèɖe dro le aƒe sia me. Wò ɖeka nèle dzidzɔ kpɔm le nu sia me. Ẽ, medo taflatse da ge menyae bena nenye be megblɔ nya sia na wòa, màte ŋu lé nya si o. Nu sia tae nyemegblɔe na wò ɖo o. Taflatse ma lée da ɖi na ɖokuiwò. Yi nave xɔ asi gema hafi ɖekakpui ma neva trɔ eƒe tamesusuwo lo. Ve xɔ asi gema zi ɖeka lo hafi wòava trɔ eƒe tamesusu. Ee, wò biabia ye nye bena, ɖe malɔ axɔea? Ee, mele xɔ ge. Ame aɖe dze abe xɔasi ge loo.